Ааспыт олохпут историята билиҥҥи кэмҥэ уларытыллан испитин иһин умнуллуо суохтаах. Биһиги төхтөрбүт историятыгар гражданскай сэрии улахан миэстэни ылар. Буолан ааспыт түгэннэри туоһулаан нэһилиэкпит кырдьаҕас уулуссалара Карл Байкалов уонна Нестер Каландаршвили ааттарын күн бүгүҥҥэ дылы сүгэллэр. Сэбиэскэй былааһы утары турааччылар тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэкэ сыл сааһыгар хахсык боротуокатыгар Нестер Каландаршвили тирээтигэр саба түспүттэрэ. Бу кэнниттэн даҕаны охсуһуу уурайбатаҕа.

осуществили наш проект мир. Также мы устраивали ярмарки, чтобы собрать деньги на этот проект. И я очень всем благодарна, Арҕаа Хаҥалас олохтооҕо Николай Дмитриев сэбилэниилээх этэрээтин утары кыргыһыы бэс ыйыгар үс түүннээх күн салҕанан барбыта. Төхтүр күөлүн томтордоругар киэҥ сиринэн окуопа хастан сыппыт үс сүүсчэкэ киһилээх бандьыыт тэтэрээтин утары Саха сирин доброволецтарыттан тэриллибит сүүс биэс уонча киһилээх кыһыллар этэрээттэрэ кыргыспыттара. Регулярнай Кыһыл Армия армеецтара кимэн киириигэ хорсун быһыыны, эр санааны көрдөрбүттэрэ. Кинилэр ортолоругар нуучалар, украинецтар, кореецтар, татаардар, атын норуот представителлэрэ бааллара. Өрө турааччы үрүҥ бандьыттар төхтүргэ улаханнык хотторбуттара, мантан сиэттэрэн Кыһыл Армия кыаҕын ылбыта. Төхтүрдээҕи сэрии бандьыттар этэрээттэрэ Кыһыл Армия чаастарын утары силиилэһэр кыахтара суоҕун көрдөрбүтэ. Мантан салгыы Саха автономнай Советскай Социалистическай Республика олохтонуута үрүҥ гвардеецтар этэрээттэрин рядовой састаабын санаата уларыйарыгар улаханнык сабыдыаллаабыта, өстөөх уораҕайыгар үлэлии саҕаламмыта. Икки өттүттэн үгүс өлүүлээх, сүтүүлээх сэрии историяҕа Төхтүрдээҕи кыргыһыы диэн ааттанан киирбитэ. Бу кыргыһыыга суорума суолламмыт он аҕыс кыһыл байыастар хараллыбыт сирдэригэр Каландаршвили уулуссаҕа өйдөбүнньүк обелиск туруоруллубута. Обелисктар, памятниктар, советскай былаас олохтуур иһин охсуһууга кыттыбыт дьон геройдуу хорсун быһыыларын үйэтитэллэр. Кырдьаҕас уулусса буулдьа хатаммыт былыргы дьиэлэрэ, мыраантан ыппыт бууска суола хаалбыт ампаар, ол үргүөрдээх, буккуурдаах кэмнэри кэрэһэлииллэр Бу быйылгы сылга республикабыт сүүс сылыгар уонна Хаҥалас улууһугар өйдөбүнньүк остуоруйа өйдөбүнньүгүн сылынан биллэриллибит буолан Бу чэрчитинэн биһиги нэһилиэкпитигэр эмиэ киэҥ далааһыннаах үлэлэр бардылар. Манна култуура үлэһиттэрэ, администрация уонна оскуола бары көмүнэн ыыттылар. Бастатан туран, реконструкцияны өйдөөн-санаан кэйэбин уонна бу реконструкция Нестор Александрович Кандашвили ыстаабын өлүүтүн реконструкциялааһын буолбута түгэни туһанан манна кыттыбыт дьоннорго барҕа махталбын тиэрдэбин бу кэнниттэн эмиэ бу нэһилиэкпит сүүс биэс биэс саҕан туолбута кини станция почта станциятын быһыытынан үлэлээбитэ сүүс биэс биэс сылын туолан эмиэ улахан киэҥ далааһыннаахтык Дьокуускайтан Табаҕаттан улахан ыалдьыттар кэлэн Бэстээхтэн Киинэттэн кэлэн ыалдьыттаан барбыттара. Муус устар ыйга бэлэмнэнии үлэтин быыһынан уонна ыам ыйыгар Төхтүрдээҕи сэрии кыргыһыы эмиэ бэйи дигинэн реконструкция ыытыахтаатыбыт гынан баран кэккэ туһанан табыллыбатаҕа. бэйсиинэлэринэн онно ол иһин биир маннык бэйэбит көрсүһүү уонна бу ыччаттарга бу өйдөбүл хааллын диэн өйдөбүнньүк эмиэ көрсүһүүнү оҥорбуппут онно памятникка билиҥҥи аныгы сиэр ирдэбилинэн QR кодтаах уонна онно информацията киирэ турар гына абилииһин арыйбыппыт манна тон событията уруллан турар холобура ол кэрпакка кэлэн даҕайдын даҕаны туох буолбута кимнээх кыттыбыттара гин барыта көстөр ити аныгы олох ирдэбилинэн оҥоруллубута уонна бу кэнниттэн манна суорма солломут эмиэ уон төрт Ревкомовецтар эдэр ыччаттар бу улуус эдэр ыччаттара суорума уһулламмыт эмиэ баабынньыктара баар. Ол онно эмиэ оннук да туоҕу бу QR-кодтаах памятник обелиһин туруорбуппут. Ити барыта бу сылга уонна бу